mačči aṭas i nettmeslay fell-as deg tmesgida, akken daɣen ulac aṭas n umgarad, neɣ ma nezmer ad nini yella umgarad fell-as, mais mačči si gar vraiment les points i yellan akkenni am lmut n Lmasiḥ neɣ ḥeggu-ines neɣ asaḍuf neɣ asenseft neɣ les points i yellan akken essentiels. Acu lukan ad nwali dakken ad nwali ula d wagi yesɛa azal n Douglas. Ɣas akka ur t-nessin ara mliḥ, ɣas akka ur mucaɛ ara mliḥ, ɣas akka ulac aṭas n lehdur fell-as deg tmesgida. Acu tella yiwet yella aṭas n umgarad fell-as. C'est ça le paradoxe. Ulac aṭas n umeslay fell-as, yella aṭas n umgarad fell-as. Axaṭer Ayen akk i t-yellan d ṣṣeḥ ɣef wayen yeɛnan le sujet-agi, c'est que melmi ara yili le millenium? Amek ara d-yili? Ayɣer ara yili? Tella tisteqsiyin. Melmi? Amek? Ayɣer? D anect-agi ara neɛreḍ ad nwali deg wayen ara d-nɣer deg tektabt-agi n Uwḥi n yixef wis ɛecrin.

n maylilif akk d yiwet n tsensla tameqqrant. Iṭṭef-d lweḥc-nni azrem-nni n zik yellan d Iblis, d Cciṭan, dɣa yurez-it i walef n iseggasen. Iḍegger-it ɣer maylilif, yerra-yas tadimt yerna icemmeɛ-it, icemmeɛ-it Nnig-s, i wakken ur ittuɣal ara ad iɣreq leǧnas alamma ɛeddan walef n yiseggasen, mbeɛd ilaq ad ittwaserreḥ i kra n lweqt. Ṭṭfeṛt-d kan lizimaj-agi, neɣ ɣṛet ayetmaten, ad twalim d akken Cciṭan yettwaqqen, yettwaḍeggeṛ, pendant mille ans, alef n yiseggasen. mbaɛd walaɣ ikersiyen n lḥekma yettunefk-d i wid yeqqimen fell-asen ad ḥasben walaɣ tirwiḥin n wid iwumi i yettwakkes uqerru ɣef ddemma n ccahada n Yasuɛ akked wawal n Yillu. Walaɣ daɣen wid ur nseǧǧed ara zdat n lɛeqira akked lmeṣnuɛ-is, yerna ur qbilen ara acemma ur qbilen ara ccamani ɣef wenyir-nsen akk d ufus-nsen uɣalen-d ɣer tudert yerna ḥekmen nutni d lmasiḥ alef n iseggasen lmeytin nnaḍen ur d-uɣalen ara ɣer tudert alammi ɛeddan walef n iseggasen tḥeggu amezwaru ad nernu même le verset 6, d aseɛdi yerna yerna d imqeddes win ara ara d-iṣaḥ ḥeggu amezwaru. Lmut tis snat, ur tseɛɛu ara tazmert fell-asen. Ad ilin d lmuqeddmin n Yillu akked Lmasiḥ, ad ḥekmen yid-s alef n iseggasen. Alors d acu-ten walef iseggasen-agi? Belli katin nxem kan akka rapidement, c'est que alef iseggasen, Mi ara d-yuɣal Lmasiḥ. Mi ara d-yuɣal Lmasiḥ, widak yellan mmuten deg Lmasiḥ ad d-ḥyun. Agini, tira iqedsen teqqar-it-id. Widak yettwasellaken ad ḥyun. D ayf i d ak-inna, d iseɛdiyen widak ara d-iḥyun ḥeggu amezwaru. Widak ur nettwasellek ara mazal ur d-ḥeggun ara. Widak yettwasellaken ttidiren, ad alin ar igenwan. Wida, widak-nni ur nettwasellak ara ad mten. Kontrarmu ar usselmed n kra, qqaren-ak am akken ad ruḥen zeɛma s tuffra, ad ten-yerfed s tuffra, ad ten-yawi le milinium.

i wakken le jugement ad yili d aḥeqqi zdat n Sidi Rebbi. Ɣef ddemma n wayagi i d ak-inna d akken en fait alef n iseggasen ad ḥekmen. Ambaɛd, asmi ara ad yettwaserreḥ tikkelt naḍen, yenna-ak ad ikellex wid akken inaḍen, wid akken ara d-yeḥyun akken tikkelt tis snat, d acu ara xedmen? ad ɛerḍen akken-nni i d-iqqar l'ensemble du chapitre agi-nni ad ɛerḍen ini-ak ad aṭakin Yurcalim c'est que mi ara d-ḥyun tigteḍ tis snat wid ara d-ḥyun la deuxième résurrection ḥeggu wis sin widak-nni ad d-ḥyun axaṭer ad ttwaḥasben i wakken ad mmten wa d negren i lebda Mačči i wakken ad idiren, mais tellement ad d-kkren s ixemmimen-nni daymen ur tuben ara. Xaṭer mi d aɣ-ifka Sidi Rebbi tagnit dagi deg lqaɛa, win ara yemmten ur itub ara, mama lukan ad d-iɛawed tikkelt naḍen, ad as-d-ɛawed ad as-d-tunefk une autre chance de vivre, ur yebɣi wara ad itub. Ur yebɣi ara ad yidir akked Sidi Ṛebbi. Alur, ass-agi, a gma neɣ weltma, esku tebɣiḍ ad tidireḍ akked Sidi Ṛebbi neɣ ur tettidireḍ ara? Xaṭer ma yella nemmut, ur ntub ara, ur nendim ara, ur nebɣi ara Sidi Ṛebbi deg tudert-nneɣ, mačči mi ara nemmet s tam, akken i qqaren akk-nni, baguette magique, vala, atan tura ad uɣaleɣ ɣer Ṛebbi. Non! Win ibɣan ad itub, win ibɣan ad ibeddel tikli, win ibɣan ad iqbel Sidi Rebbi, ad t-iqbel dagi deg ddunit. Ɣef ddemma wayagi-nni, Saserarya ad as-tḍeɛḍ i yiwen ma yemmut, neɣ Saserarya ad terreḍ fell-as, neɣ Saserarya ad tseddqeḍ fell-as, parce que dayen il a fait son choix. D nekkni ara xir n Sidi Rebbi? Nekkni i yeḥninen akteṛ-is? Nekkni i yellan d iḥeqqiyen akteṛ-is?

ur teẓriḍ ara. Ur zmireḍ ara ad teqqimeḍ akkenni pendant l'éternité ad tesseqsayeḍ est-ce que d ṣṣeḥ vraiment tewwi-d i wakken ur yettili wara dagi neɣ xaṭi. Imaren Sidi Rebbi ad ak-d-yerr neɣ ad am-d-yerr. Ayɣer i ulac-it dinna? I wakken l'éternité ur tt-nettɛici wara deg ccek, ur tt-nettɛici wara Anda deg leḥzen mi ara nwali d akken Sidi Ṛebbi yexdem kullec s lḥeqq ɣef ddemma n wayagi, ad t-nwali d aḥeqqi d bab n leḥmala pour l'éternité. Xaṭer il faut pas oublier belli le problème de la terre, le problème de l'humanité, il est réglé une belle fois pour toutes fu umidag deg Lmasiḥ, wa ad aɣ-d-ifk annect-agi-nni Sidi Ṛebbi deg le millénium. Ɣef ddemma n wayagi, alfin n yiseggasen minnek mi fukent, d acu i d ak-yenna? Deg lcapitr 21, yenna-ak walaɣ igenni ajdid akk d lqaɛa tajdiṭ, igenni amezwaru akk d lqaɛa tamezwarut, rban, lebḥer ulac-it. Le verset 4, yenna-ak ass-nni ṣfeḍ imeṭṭawen, Sidi Rebbi dinna ara yesfeḍ imeṭṭawen i wid ara ikumasin une éternité parce que daɣen ad tili une séparation pour l'éternité d kra n yemdanen naḍen alors nekkni ur nettamen ara belli Sidi Rebbi yuwi-yiḍ ad ten-issereɣ pour l'éternité mi yuwi-yiḍ ad negren pour l'éternité Sidi Rebbi a gma n Ɛutma yebɣa-k ad tidireḍ i lebda Yebɣa-k ad tidireḍ yid-s i lebda. Ɣef ddemma n wayagi, ma textareḍ ass-agi, ad tiliḍ yid-s i lebda. Ǧǧa-awen hna d talwit ɣer tikta nniḍen.